Jiena Albert McCarthy, ħafna iżjed jafuni bħala Santa Claus ta' Malta, illi għandi 80 sena magħluqin kollha tiegħi. E, trabbejt hawn stess ħal Balzan bla missier ta' żmien il-gwerra ta' fuq kif. E, Mama u l-papa żwieġ tagħhom ma rnexxiex U jien bqajt mal-mama sintendi u kien hemm it-siju li ħaħsiebi u tlajt, studjajt u ma nistax jiddispjaċini mill-ħajja li għaddejt. Meta kbirt naqra, iltqajt Malina u għinna issa Kemm li? 61 sena flimkien. 61 sena li tqajna u 55, 56 anzi issa mizzewġi minnhom. Jiena lina xebba kon dingli, jafuni tfal taħal balzan, jafuni bħala mizdingli għax kont nallem għaw bħal balzan, twelit u trabbejt u għex dejjem kważi dejjem bħal balzan. Għax għamilna żmien imsifri. U met intqajt ma' Albert meta kelli 18 sena. U minn hemm lem għandna dejjem flimkienu.
Għax ċedejna li xulxin. Speċjalment i iċċedi lili. Għax jirrasi jibsa ħafna u kienet eċċelili. Però fl-aħħar kont ninduna li hija għandha raġun.
Jgħid sorry. Għax dik issewwi kollox. Meta tajt skużani, jew għandek raġun, anzi jena biex naqta argument ma nkomplux nġildu, għax konna ta' nġildu, ora taħsbu li aħna Koppja perfetta, għax tajt kemm iġilidna fl-żmien. Imma meta tkun trid taqta' argument u ma tkomplix it-tawlu, għajtlu għandek raġun. Eh, maturat, maturat. Imbidlet biż-żmien, kibret magħna insomma.
Jiena Imbagħad il-kundizzjoni mentali tissejjaħ bipolar. U għaddejt minn episodju meta kelli 55 sena fejn tkissir tal-kollox. Kont imsiefer, kont bil-xogħol, jiena kelli aġenzija tal-vjaġġi, ġifieri veru għamil diżastru. Imma grazzi għal saħħa tal-mara tiegħi illi ħadet ħsieb tagħmel dak kollu possibbli, jiena erġajt ġejt lura, spiċċa l-business għalija, però dħalt fil-volontarjat. U hemm forsi kien is-salvazzjoni tiegħi. Għaliex minn meta dħalt fil-volontarjat jiena ħassejtni bniedem ġdid. Illum il-ġurnata, grazzi għallina għal darb'oħra, għandna għaqda li tissejjaħ Be Positive Bipolar Self-Help Malta, tista' ssibha fuq il-websajt eċċetera, illi tieħu ħsieb dal-kundizzjonijiet. Għal min jinteressah, aħna niltaqgħu darba fix-xahar. Jiena għall-ewwel ġiet bħala xokk kbir. So għax meta meta Tara raġel tiegħek jisod eh, eh, qed jax f'dinja oħra, tajta jiena jekk se nqattaħħa ħajti ngħix ma' bniedem li mhux Il-kundizzjoni tiegħu meta jkun ħażin tbeżżak u trid ħafna paċenzja, trid ħafna understanding, trid tifhem illi meta eh, ikasbrek jew jajrek Jew itik bissieq u jgħidlek affarijiet li inti taf li mhux minn qalbu. Trid taċċettahom milli tgħid da mhux hu qiegħed. It's not him, it's his condition. Illi qiegħda ġġalu jkun hekk. Għax imbagħad jiena naf kemm hu qalbu tajba kemm hu bniedem raġonevoli. Allura dejjem dejjem nara kemm Kemm iħobbni, inħares dejjem lejn pożittiv. Dak li jkun ħażin ngħid dana mhux tortijaw li qed jagħmel hekk għax naf li mhux ġej mirqiq.
Kemm tifimni? Jiena bniedem li diffiċli tifimni, speċjalment minħabba din il-kondizzjoni. U minħabba l-egoiżmu tiegħi forsi. Imma il-mara taċċettani meta hi l-intelligence level tagħha huwa ogħla minn tiegħi. Ġifieri jiena nħoss illi hi intelligenti iżjed minni, imma xorta tilqa' u taċċetta li jien, Ir-raġel. Tagħtini dik id-dritta, tagħtini dik is-saħħa. U dik lili tgħinni ħafna. Jiena nammirha fuq hekk. Qalbu tajba ħafna, qalbu tajba żejjed, għax min jaf kemm ġieli jingidem, għax eh, people play on his heartstrings u idaħluħ f'xi skora. Qalbu tajba, qalbu tajba ħafna, iż-żejjed. ħafna għandna memorji. Speċjalment.
Meta? Meta morna sqallija l-familja kollha. Iva dik waħda mill-isbaħ l-iktar reċenti minn ixwis. Meta għandna 50 sena morna l-familja kollha ġimgħa sqallija. Ġew minn barra tfal għandi wieħed bil-familja New Zealand, l-għor bil-familja l-Ingilterra, U l-ħora Malta u tajna kollha Palermo, minn Palermo morna ġol muntanji, ġol razzet kbir, agroturizmu jisaw. U għattajna ġimma fil-ġenna tal-art bit ma tminn nepotijiet, qablu ħafna ħafna bejnietom, għavolja ġejjin it-tlet familji minn backgrounds differenti, teċ kem qablu kem ferħu. U mbagħad ta' qabel għandna ħafna, pereżempju kull meta twildu tfal kien hemm dejjem ferħa ferħa kbira. Wieħed wara l-ieħor tlieta. Kull meta gradwaw, kull meta għamlu xi suċċess, jiena ħajti kienet imdawra dejjem. Ma tfal, jiena seta' kelli karriera Stajt mort lura x-xogħol, però qatt ma ridt imur nura naħdem. Sakemm ir-raġel kien qiegħed jissapporti l-familja, jien rabbejt it-tfal. U ma jiddispjaċini xejn. Għaliex tajtom ħajti tista' tajt u huma japprezzaw. Illum il-ġurnata għandna tliet titfal tliet familji Sbieħ japprezzaw jirrispettawna. L-ewwel net, relazzjoni trid commitment. Illum sfortunatament ħafna nies neqsim il-commitment, ma jridux jintrabtu, ma jridux eh, ċejedu, jridu kollox kif jidu huma. Trid give and take iż-żwieġu. Għatmija, eh, għatmija eh, Ġnien kollu fjuri ta' żwieġ biex min jaħseb illi qatt ma kellna problemi u qatt ma ġġilidna u qatt ma wasalna fix-xifer anke li niddivorzjaw u li ninfirdu. Wasalna wkoll. Imma bil-paċenzja u kont